Halo, tutan i kan zohṭi dingmi cu Baibal an rak ṭhenning kong he pehtlai in kan zohṭi hna lai i Baibal an rak ṭhenning hi a tlangpi in Biakam Hlun le Biakam Thar tiin an rak ṭhen i kan theih dih bantukin Biakam Hlun ah Sawm thum le uk kua, Biakam Thar ah uk kul le uk sarih tiin an rak thlen. Cucu Mirang nih an rak thlen ningcang Baibal an rak cheu ningcang le an rak ṭhen ningcang a si. Sihmanhsehlaw a hlan ah cun Mirang Baibal i an rak ṭhen le an rak cheu hlan ah hin Hebrew timi Baibal ah cun Mirang bantuk in an rak ṭhenmi hi an rak ṭhenmi he hin aa khat lo. Hebrew ahcun Biakam Hlun an rak ṭhen ning hi atu Mirang nih an rak thlenmi cu Biakam Hlun hi sawmthum le ukkua in an rak chuah i sihmanhsehlaw Hebrew in Baibal an rak ṭhen ning cu Biakam Hlun cauk hi uk kul le uk li lawng in an rak chiah. A ruang cu Hebru nih Baibal an rak ṭhennak a ruang bik zei ruangah dah Biakam Hlun hi uk kul le uk li lawng ah an rak chiah kan ti a si ahcun a tawinak kan chim ahcun mirang nih an rak ṭhen tikah mirang mirang Baibal i an rak ṭhen ning cang cu kuatkhatnak ti bantuk pakhatnak siangpahrang first king 2 King 1 Samuel 2 Samuel 1 Chronicle 2 Chronicle ti bantuk kha uh, mirang ne chen an rak then sihmanhselaw Hebrew timi Bible ah cun a um lo i siangpahrang ti lawng a si pakhatnak siangpahrang pahnihnak siangpahrang timi kha um lo in siangpahrang ti lawng min an rak bunh ca khan uk kul le uk li an rak chu a rak chuahnak an rak ṭhennak Hebrew Bible nih an rak ṭhennak cu a si ti kha Hebrew Bible kong an rak ṭhen ning he pehtlai nan sinah chim ka duh Mirang nih an rak ṭhen ning te kha tawi tein nan sinah ka chim lai i Biakam hlun an rak ṭhen ning he an rak ṭhen an rak ṭhen ning hi Biakam hlun ṭhenli ah an rak ṭhen kan ti lai i a pakhatnak bik ah Biakam Hlun an rak ṭhen ning hi nawlbia kan ti a si lo si le Mirang holh in kan chim a si ahcun Pentateuch tiah kan kawh e cucu Genesis Exodus Leviticus number le Deuteronomy mah uk nga he lo kan ti nawlbia kan ti a si lo le Pentateuch tiah a pakhatnak ah an rak ṭhen. A pahnihnak Biakam Hlun an rak ṭhenmi cu Historical Books kan ti. Tamai, uh, Tamain Kongca Uk tiah kan ti. Cucu, uh, cucu, uh, cucu hna cu Joshua, Judges, Ruth, kuatkhat, uh, First and Second Samuel, uh, First and Second Kings and uh, First and Second Chronicle Ezra, Nehemiah, Esther mah hna hi historical books tiah ṭhenhnihnak an rak ṭhenmi a si. A pathumnak ah uh, fimnak kan tale cu fimnak a kan petu asilole ka bia pawl fimnak cauk tiah kan te Geoff Salm ca phungthluk bia phungchimtu Solomon hla mah kha fimnak cauk tiah an rak ti. A donghnak bik ahcun profet an ti. Mah profet hi phun hnih in an rak ṭhen i Mejia profet le Minor profet tiah an rak ṭhen. Mejia profet cu Isaiah, Jeremiah, ṭahnak hla le Ezekiel le Daniel mah hna hi Mejia profet cu an si. Minor profet cu Hoshi, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Jekariah, Hakkai, Jekariah, Malakhi mah hna hi minor prophets tiah an rak timi si. Biakam hlun cu mah ah khan an rak ṭhen ningcang cu ṭhen li in an rak ṭhen tiah kan chim khawh. Biakam thar ah kan kal nga lai i Biakam thar cu nan theih bantukin uk kul le uk sarih a si. Cucu Biakam thar cu an rak ṭhen ningcang hi aa khat i mah cu ṭhen li in an rak chuah ve, an rak cheu i Biakam thar thawngṭha tiah kan ti. Mirang holh ahcun gospel kan ti. Cucu Matthai, Mark, Luke, le John kha pakhatnak bik ah thawngṭha pali tiah an ti ṭhenkhatnak ah an rak chiah i mah mah cauk pali hi thawngṭha tiah an rak kawh cun lamkaltu kan ti a pahnihnak an rak ṭhenmi cu tamai kan ti historical History of Early Christianity tiah kan ti. Cucu an rak ṭhenmi cu lamkartu kha a si. Lamkartu hlan Khrihfabu chan i tamai phunglam le sining kha a pahnihnak an rak thleng. Cucu lamkartu a si lo sile Acts of the Apostle tiah kan timi kha a si. A pathumnak ah

Philippi Kolos Thessalon kuatkhat kuat ni Timote kuatkhat kuat ni Titus Philemon Hebrew te pawl kha an si cun general epistle hi James le kuat kuat khat Peter le kuat hnih le kuat khat kuat hnih kuat thum John le Jude hna i general epistle tiah kan ti cun a hnu bik ah an ṭhenmi cu profes tiah prophecy kan ti phundang kan chim ahcun mirang holh in kan chim ahcun Apocalyptic Books of Prophecy kan ti cucu biaphuan a donghnak bik i biaphuan an rak ṭhen ning cang a si. Cucu Mirang i a ummi Baibal an rak ṭhen ning cang kong he pehtlai in tawite nan sinah chim ka duhmi sinlung lawmnak tampi ka ngei kan i tong ṭhan lai.